Iawn. Siwmai bois bach. Croeso i'r Bermo. Abermaw. Um, Barmouth. Bermo. A dwi eisiau cyflwyno chi i Benny Anderson o Aber. Um, O'n i fod i gyfarfod â Dafydd Arthur Williams o Deiniolen, ond doedd Dafydd Arthur ddim ar gael heddiw, ond mae Benny Anderson AB wedi dod y holl ffordd o Sweden, a da ni'n mynd i siarad am yr hen ddyddiau pan oedd o a Agnetha yn mynd amdani ar y llwyfannau i Ewrop. Un o, os dwi'n iawn, uh, Benny, os dwi'n iawn, un o bandiau mwyaf llwyddiannus erioed. Yes. Nes di mwynhau bod yn, yn ABBA? Uh, o, do, uh, uh, uh, cyfnod uh, diddorol iawn, uh, uh, yeah, a lliwyrchus. Da. O, lliwyrchus.
O, dyna sut oedd ti'n gallu ymfforddio Y côt mor llachar ynde? O, siwr o fod, ia, ia. A, a rhyfedd o fyd sut da ni'n dau wedi benni fyny, benni, benni fyny, fel cefnogwyr Rexham ynde? O, ia, ia, ia. No, uh, a ni'n dau efo hatiau Rexham. A, a weles di gol Nathan Broadhead, uh, y gol ola, uh, Keefer Moore, oedd o wedi cymryd y beil, so dau chwaraewr Rexham. Uh, yn chwarae'n ardderchog yn erbyn uh, Gwlad Belg, ond uh, jyst i mi ddeud, uh, dwi ddim yn talu uh, trwy dded teledu bellach. Uh, yeah. So, o'n i'n gwrando ar radio, yeah. a e, oedd o'n 3-1 uh, i Wlad Belg. Yeah. Eis i'r gwely, yeah. a ni'n troi'r radio ymlaen, yeah. a dyn yn deud, It was four two to Belgium, o'n i'n meddwl, iesgob, sut oedd oedd o'n hwyr yn doedd? Neu oedd e ti'n gwylio'r gêm yn, um, yn, yn Sweden? Neu ble, ble oedd e ti'n gwylio'r gêm? O, na, na, um, o'n i, am, ar yr amser oedd y gêm ymlaen, o'n i yn Garnarfon da. O, o ti'n aros efo ffrindiau? Ie, ie. Mae yna gymuned Swedeg. Yn Gynarfon, yn does? O, ia. Gyne, um, eglwys Swedeg. O, ia.
Fel y Norwegian Church yn, um, yn Gaerdydd, yn dem yna. Mae yna capel o Sweden. Ia, sori, cario, cario ymlaen. Ia, uh, am... Wel, um, dim ond ar adegau o'n i yn uh, edrych ar y gêm. Oedd y gêm ar BBC 1 Cymru ac ar S4C a wedyn o'n ni o dro i dro o'n i'n edrych be' fy'n mynd ymlaen a wedyn yy welish i Cymru yn sgorio'r gol gynta wrth Wel, gwrs ie. yn y reit gynnar ar ôl Ie. saith neu wyth munud ydan ni. Ie, Joe Rodon ynde? Ia, ond wedyn pan nath petha mynd o'r chwith fel sa nhw'n deud yn Ie. yy de orllewin efallai. Wel ie, o'r chwith.
Yym
Mi nes i uh, golli diddordeb wedyn, de? Wel, ie. Yeah. A mi o'n i'n troi yn ôl o dro i dro a edrych ar rhaglenni eraill tu ar un amser, wrth gwrs. De. O, ie. Yeah. Um, o'n i'n eisiau canolbwyntio normodol ar y gêm. Na, na. Um, rhaid ofn iddyn nhw golli fel be nath i gwyd yn y diwedd, well, wrth gwrs. Wel, dyna'r peth. A wedyn...
Uh, Wel, ie, yeah, wel, Yr un peth wnest ti yn erbyn Lloegr? No, o'n i'n gwrando ar y radio, a ti'n gwybod? O'n i'n gwrando ar Radio Wales, rhag yn cywilydd i, ynddo? Achos uh, dwi'n dwi well gennau Nathan Blake na Iwan Roberts. Ar Radio Cymru, ynddo? Y funud glywes i llais Iwan Roberts, O'n i'n meddwl, na. So over to Blakey on Radio Wales, de? Ond, um, A so beth am y gêm Lloegr? Uh, na, oedd gen i'n llawer o ddiordeb yn hwnna, cos oedd hi ddim yn gêm gysadleuol fel petai. Na. Ac oedd hi'n, dwi'n yn siŵr os oedd hi'n syniad da bod nhw'n chwarae Lloegr mor agos i gêm Gwlad Belg, de. Wel, ie. Yeah. So well, uh, sa'n di chwarae yn erbyn rhywun uh, Oedd yn llai llwyddiannus yda ni ta de? Ie, wel ie, dyna'r peth.
Mae o wedi cael dipyn o fflac uh, yr hen Bellers ynde. Yeah. Mae o'n un da am, am ddiffyn i gornel, yeah. mae rhai deud. Um, ond uh, pam glywes i bod nhw'n chwarae Lloegr mewn friendly, yeah. so nhw wedi chwarae Lloegr, oedd o'n 4-0 yn doedd. Yeah. A wedyn oedd Lloegr wedi curo Latvia 5 i ddim wedyn, a ni fel, wel, ti'n mo, mae hwnna'n jyst yn, yn, yn dangos bod o ddim wedi bod yn syniad mor dda, ynddo? Yeah. Ond uh, bella bod ti'n dipyn bach o gambl i wneud yeah. hynny, de? Yeah. A yeah, yeah. tro yma, yeah. y gambl ddim, ddim yn talu. talu ffordd. Na.
Ond uh, chwarae teg iddo fo, Ers iddo fo gymryd drosodd, ynde? Ie. Uh, o, ie. Um, unwaith eto, oedden ni dipyn bach yn, uh, beth y gair, uh, amheus. Ie. Uh, ach, dim ond achos i gymeriad, dim ond achos i hanes o fel chwaraewr, ynde? Ie. Uh, o'n i'n meddwl, wel, ydy o'n mynd i fod yn rhy pen boeth yeah. i fod yn rheolwr yeah. uh, ar Cymru, ond mae'n rhaid deud, yeah. Mae o jyst wedi mynd fel tân gwyllt yndi, mae o'n licio'r high press a mae o'n licio'r high energy, ond mae rhaid i chi fod yn chwaraewyr ifanc ffit i chwarae hwnna am 90 munud, a dwi jyst yn meddwl bod amddiffyniad Cymru ar cyfnodau yn y gêm Gwlad Belg. Nes i edrych nôl ar yr uchafbwyntiau a'r sgorio ar YouTube, a ni jyst yn meddwl Oedd na gaping goals yn yr amddiffyniad ynde? Ond, um, ond eto, da ni wedi mynd at y pel droi, da ni wedi mynd off y pwnc mawr, sef uh, dy hanes di yn chwarae yn ABBA. O, ia. Uh, um, uh, a, a supergroup yn de. O, ia, ia, ia. Mae ma yna rhyw hanes yn dweud bod bobl, os maen nhw'n teimlo, yeah. os maen nhw'n cael y, Seasonal affective disorder, mae hwnna'n cicio mewn i lot o bobl yeah. pan mae'r golau yn mynd i ffwrdd ynde. Yeah. Y, y, y band maen nhw'n rhoi yeah. ar y radio yeah. ydy ABBA. Oh, I godi ysbryd. Godi ysbryd. Ah.
Ma, a, a dwi'n siŵr ar ôl i tanysgrifwyr fi yeah. gweld y fideo yma yeah. a gweld fy mod i'n cerdded efo y Benny Anderson. Aber, fydd nhw wedi codi ysbryd hefyd, ynddo? O, ia, siwr o fod, ia. A, byw, mae rhywun yn smygu y mwg drwg yn Abermaw. Wel, da ni yn Abermaw, a dwi'n gwybod dy fod ti'n Berson reit gyfrinachol, ti'n person reit private a ti'n licio, you won't be spilling the beans about uh, Aber on Sewer ynde. Yeah, yeah. What goes on sewer stays on sewer ynde. Yeah. Ond well i ni yeah. sôn am yeah. y dysgwr dirgel. O, oh, iawn. Yeah, yeah. Achos fyddai ddim yn hollol sicr yeah. os fydd o'n gwylio'r fideo yma. O, ie. A mae o... Da ni'n mynd sôn am ei enw fo. Na. A mae o rioed wedi dangos i wyneb. Ie. Ond Bermo. Ie. A Bermau. Ie. Uh, os yna enw arall Cymraeg ar... Dwi'n meddwl na. Na, Bermo a Bermau.
Ie. Barmouth. Ie. Barmouth, fel... Uh, mae bobl o'r West Midlands yn, yn galw fo, ynddo? Ie. Maen nhw'n dod i Barmouth. for their holidays. Las Vegas fach, Sir Feirionnydd, ynde. Um, so, a chwarae teg i'r dysgwr dirgel, ynde, achos bod o yn dysgu Cymraeg. Ie, ie. A mae o di wneud reit dda fo fo, ynddo? Ie. So, o'n i'n meddwl well i ni sôn am y dysgwr dirgel, O, ie, ie, ie. achos hwn ydi stomping grawd o, O, ie, ie. yn enwedig yn yr haf, ynde? Ie, ie. Os gen ti unrhyw bynciau cyn i ni orffen y fideo bach um, top of the pops ma, uh. wyt ti'n... Be, beth oedd dy... Wel, nawn ni orffen y fideo efo hwn. Uh. Beth oedd dy hoff gan uh. o repertoire? Wel, mae yna ddau gwestiwn gynnau. Yeah. Yr un cwestiwn cynta. Uh. Beth oedd dy hoff gan uh. o repertoire uh. Uh, Aber. Yeah. Reit. Yeah. No, so nawn ni... Felly bod bobl yn gallu gweld si ôl i ni. O, oh, ie. Yeah. Cofiwch drywerin. O, oh, ie. Yeah, yn y yeah, yeah. bus shelter. Yeah, so, yeah. cwestiwn ydy, pa, pa un yw dy hoff gan Aber o'r yeah. repertoire, yeah. pa bod yeah. ti'n chwarae, yeah. a wedyn, medd, os wneud i feddwl am hwnna, am, am gyfnod, yeah. A wedyn y cwestiwn arall sydd yn haws yeah. ydy pryd ath Benny Anderson yeah. ati yeah. i ddysgu Cymraeg? O, oh, um, wel, uh, swn i feddwl uh, amser maith yn ôl da. Ie? Yeah.
Uh, yeah, siwr o fod. Uh, um, pa, pam oedd y ti on tŵr yn y 70au? Yeah. Oedd, oedd gen ti rhyw ail gatre yn Pen Llŷn neu rhywbeth oedd? O oh, ia, yeah, wel ia. Yeah. Um... Abersoch, Aberdaron, ffordd na? Ie, yeah, efo ffordd na, da. Ie. Yeah. Yeah.
A wedyn, uh, oedd y grwpis Cymraeg ma. Ie. Yeah. Oedd, oedd y grwpis Cymraeg y merched, uh, oedd yn licio Edward H. Davies. Ie. Yeah. Oedd unne oedd nhw'n mynd ar ôl Edward H. Ie. Yeah. Neu oedden nhw'n dod ar, ar y col, ar dy ôl di, oh, yn pen llun, ond nhw'n ffindio allan bod Benny Anderson yn ei gael gatre yn Abersoch, gan ges di amser da iawn, os dwi'n oh, cofio y uh, straeon oedd e ti'n deud wrthau. Ie, yeah, ie. Yeah. Wel, chwarae teg. So, da ni'n mynd i orffen y fideo yma, yeah. efo'r cwestiwn mawr. Yeah. Beth ydy hoff gan ABBA? Uh, Benny Anderson? Uh, right. Uh, Wel, uh, um, mae yna ddewis o uh, chydig o'r caneuon da, swn i'n dweud uh, un sydd yn gyfarwydd i llawer o bobl, ddyda ni, ddyda ni, bydda ni, Waterloo, ddyda ni. Waterloo.
Yeah. Wel, dewis da, yeah. a Nawn ni ddeud yeah. hwyl fawr i'r tanysgrifwyr yeah. a nawn ni weid this is our Waterloo ah, a gobeithio yeah. eich bod chi wedi mynhau. Yeah. So, oedd hi wrth Benny Anderson, Abba, yeah. Daf Williams, yeah. welwn i chi tro eta. Yeah. Hwyl. Dydd da.